Enw fi ydy Beth Gwelain. Felly, ychydig wythnosau nôl nes i coed i blog ar Lys Cymru yn trafod be nawn ni heb pel droed, ond ia, dwi'n yn gwybod be nes i heb pel droed. Hollol hurt. Ond yym ie, felly heddiw 'ma oedd Cymru i fod i chwarae yn erbyn Twrci a- y- yn yr Euros ac o'n i wedi sgwennu'r holl dyddiadau lawr ar fy nhalinder i gyda'r holl exams a dwi'n cofio oedd exam fis fod i gychwyn yr un yym i y- yr un olaf i 'lly. i bod 'di gorffen yr un diwrnod ac oedd yr Euros yn cychwyn. Ond naeth dim un o, o heina ddigwydd ac da ni cael Euros blwyddyn nesa sy'n well fyth mewn ffordd oherwydd bydd y tîm wedi gallu paratoi yn iawn a bydd Joe Allen yn gallu chwarae yn iach. Felly mae, mae hwnna'n dda iawn i'r tîm Cymru dwi'n meddwl. Ond hen yma, mae hi noson ofnadwy o gyffroes os ydych chi'n fan y beldroed, Heno 'ma mae yym Sh- yy Sheffield United yy fys- Aston Villa ac mae yy Man City fys- Arsenal 'c'os heno 'ma ma'r Premier League yn dechra nôl. Do's yno ddim ffans yn ca'l mynd i'r gêm wrth gwrs oherwydd yr yr rheol social distancing 'ma ond siŵr fatha pan fydd y rheola' 'ma wedi mynd gewn ni ms- myn' syth i'r stadiwm. Ond pan ewn ni nôl i'r stadiwm fydd fi ddim yn teimlo'n fel dro- fel oedd y cynt fatha fi byd 'ma fatha 'di newid i gyd oher- oherwydd yr salwch 'ma ond dwi'n gobeithio bydd pawb yn dallt fatha er bo' ni mewn lockdown ŵan ma' raid idda chi ga'l gobaith idda i edrych mlaen i'r dyfodol lle fyddan ni ga'l myn- mynd i wylio gema pêl-droed yn fuan a bod y stadiwm a a e- a efo ein ffrindia ni herwydd Ers tri mis ddim gweld neb, mae yn ofnadwy, ond dwi jyst yn methu aros ar gyfer bod dim dod nôl at ei gilydd pe bynnag fyd hynna lle. A fel o'n i'n dweud, athon ni wyth, wythnosa heb ddim gêm peldroed a wedyn nath rhai gwledydd dechrau nôl, dyn nes i wylio heina ar teledu. A wedyn wwan mae Premier League yn de dechrau nôl, felly mae well gyda mi wylio gêm yn byw a dim fans yna na ddim gêm o gwbl. So dwi'n meddwl mae'r tîm sy'n yn, yn ofal yr holl waith paratoi a'r holl testio'r players felly, maen nhw yn anhygoel oherwydd mae yna gymaint o bwysau ar nhw a dydyn nhw ddim yn cael gymaint o credit sy'n meddwl oherwydd maen nhw gorau bod yn gofal risgo bywyd ein hunan, trio, trio plesio'r fans a bod dim felly maen ma nhw yn ei job gret a Dwi mor diolchgar i gallu gael y, y games i wylio he, heno oherwydd nhw. Ond um, ia, yn hanol yr holl global pandemig ma, dwi wedi ceisio edrych a sbio ar newid ffordd fy, fy hun o, o edito fideos a lluniau felly ar gyfer y tymor nesa ar gyfer y clwb Nant Llefel. Felly fydd hwnna yn ofnadwy o, o gyffroes a hefyd um, Dwi we- wedi cael iPod newydd felly gai defnyddio hwnna ar diwedd pan fi bydd yr gema nôl a fydd safon y fideos yn lot gwell gobeithio ar gyfer y tymor sydd ddod. Os fysa rhywun wedi, wedi deitha fi sa'r tymor fel yn gorffan dechrau mi- mis Mawrth, swn i ddim wedi coelio nhw o gwbl ond mae y wir at tymor pel droed orffan ar ddechre Mawrth dwi methu credu hynna fy nhun a dwi me'wl gafo fel tymor llwyddiannus yn yn y pen draw ond yym ia dwi wrth dwi wr- wrth fy modd yym cynllunio yr holl betha 'ma ac arbrofi efo yym sut i ymcyhoeddi yr transfers yn players felly so bydd 'i'n yn yr wythnosa nesa bydd 'i'n gyfnod lle 'dan ni yn eitha'n gadar o lockdown ma' pawb dal yn ofn o Ond dwi'n ofnadwy o gyffroes am methu aros i fynd draw i Cae Fêl yn fuan. Hefyd, mae ysgol yn dechrau nôl mis... Dim y mis yma. A wedyn gawn ni um, nôl i'r ysgol. Ond fel dwi'n dweud, dydw i ddim yn barod i mynd nôl i'r ysgol. Dwi'n rhy gyffroes i mynd i nôl i wylio gemau pel droed, dwi'n meddwl. Diolch yn fawr iawn iddo chi am wylio a cofiwch aroswch yn saff. Tra!